Salam dostlar! Türkmenistanyň ýene-de owgan tebigatynyň gözelliklerine syn etmek üçin, ol ýerde dynç almak üçin we siz bilen paýlaşmak üçin bu gezekki syýahatymyzda Owgederä gitdik. Edil Aşgabat şäherinden bir ýüz altmyş kilometr uzakda ýerleşýän, üç sagatdan gowrak ýol geçip, daglaryň gözelligini synlap, Nohur obanyň içinden geçip, daglara tarap dowam edýän ýol bilen Owgederä gelinýär. Owaderäni ýerli ilat Awydere diýip atlandyrýar. Awyderäniň gapdalynda Aýdere ýaly başga-da owadan ýerleri görmek bolýar. Dostlar, tebigatymyzyň şunuň ýaly owadan, ajaýyp owadanlygyny siz bile tanyşdyryp, görkezip, paýlaşmaga we wideony taýynlamaga goldaw beren Elit mebel dükanyna minnetdarlyk bildirýäs. Elit mebel ýurdumyzdaky iň ýokary derejeli, elde ýasalan klassiki mebelleriň, Iň uly assortimentini halkymyzyň dykgatyna hödürleýän mebel dükany. Elit mebel dükany biziň pikirlerimizi gollap, owadan ýerlerimize syýahat etmäge gatnaşmagy bizi begendirýär. Elit mebel dükany bilen bagly maglumatlary wideonyň aşagyndaky opisaniýa bölüminden görüp bilersiňiz. Geçen videolarda gije ýatymlyk gitmek hakynda belläp geçipdik. Bu syýahatymyz bolsa 500 ýyllyk hoz agajyny görmek, Şarlowga köle suwa düşmek we deräniň içiniň gözelligini aýlanyp çykyp, Iki dagyň ortasynda, çeşmäniň gyrasynda, hoz agaçlarynyň aşagynda bir gije ýatyp gaýtmagy planlaşdyrdyk. Obaderä gelen badymyza palatkalary gurup ýerleşip, ertirlik edinip, tebigatda gowja iýip-içip, Şarlowga tarap ýoly dowam etdik. Bu ýyl howanyň gurak gelinligi sebäpli çeşmäniň suwy öňki ýyllardakydan az akýar. Suwuň az bolmagyna garamazdan, çeşmäniň içi topbak-topbak ýüzüp ýören balyjyklardan doly. Derýanyň ugrunda ullakan hoz agaçlary, ýabany üzüm, alça, böwürslen we başga-da birnäçe agaçlar bilen gabatlaşyp bolýar. Syýahata gidende, tebigatda dynç almagy halaýan oglan-gyzlarla gitseň,

Owaderäniň şarlawugyna suwa düşüp, soňra ýokarlygyna daga çykyp, Hrustaýny köl diýilýän emeli köle suwa düşdük. Agşama golaý palatkalaryň ýanyna dolanyp gelip, Tebigatda bişirilýän tagamlar bilen dynç alyş dowam edýär. Oba derede häzir şeýle şaşlyk etýäs. Glavny powurymyzam Arslan bu gün betinden Mana şeýle hozlaň aşagynda palatalaram gurlan. Bu gün ine dynç alyş ştaýda. Tebigatda gije ýatyrymlyk gidende, dost-ýarlarymyzyň aýtmagyna görä, leopard, syrtlan we tilki ýaly tebigy haýwanlar bilen hem gabat gelmek bolýan eken. Emma bu gezek hiç hili ýyrtyjy haýwanlara gabat gelmän, syýahatymyz amala aşdy. Ir bilen turup, tebigatda ertirlik edinip, dagyň içindäki Beýleki şarlawuklary görmäge ýolumyzy dowam edýäris. Abadere arkamyzda görünýän hoz agajy. Şu hoz agajynyň bäş ýüz ýyl ýaşy bar diýýärler. Gaty ulakan hoz agaç we Gresiýa hossupdur, ösüpdir, miwe beripdir we aşagynda kölegesinde gelýän ýüzlerçe adamlar palatalaryny gurup, şu taýda dynç alyp durlar. Gaty gowy ýer. Dostlar şu alma gaty gowy alma tutupdyr. Bu şeýle bereketli ýerler, şeýle bereketli ýerlerine almalaryny onu biz ýolup almasak, o şahasy göterip bilmän döwüljek bolupdy. Şoň üçin biz bu daýhançylykdan öz paýymyzy ýolup almasak, agaja kömek etmesek bolmaz. Öň köýtendag wideomyzda görşüňiz ýaly biz daýhançylyk diýip almadan alýar. Şunda hem häzir hem Abaderäniň almasyndan alyp, hem daýhançylyk paýymyzy aýyrýas, hem hem agaja kömek etýäs. Dostlar, ine, alma kömek etdik. Öz paýymyzy aldyk. Indi almasyny iýip görýäs we ýolumyzy çeşmäň ugry bilen dowam etýäs. Deriden ýöräp barýarkaň, şuň ýaly gurrup zyňylan jaýlara meňzeş ýerleri görmek bolýar. bu taýda adamlar ýaşapmy, ýaşamanmy ýa mallar üçin gurlupmy ýöne şeýle jaýlar bar, otaglar bar. Näme bar bularyň içinde? Dereden ýöräp barýaň, suw, suwuň gyrasam na şeýle gurlan jaýlar bar. Onuň dag dili gyzykly ýerler. Arassa howada suwuň ugry bilen aşaklygyny dowam edip, çeşmäniň ugrundaky suwa düşülýän ýerleri yzarlap gitmeli. Bu ýerlerde iň köp suraty düşülýär diýip bileris. Sebäbi bu owadan ýerlere gelende, Instagrama goýmak üçin surata düşmek pursatlary hem gaçyrmaly däl.

Hawa dostlar, suwy dolduryp oturan suw perilere gabat gelseňiz, onda Hudaý sizi halap, ýoluňyzy açyp, syýahatyňyzy we beýleki işleriňizi ugruna etdi diýip kabul edip bilersiňiz. Çarluguk basgançak-basgançak bolup akyp, içi çukurlar we oýlardan doly. Emma bu çukurlar adamlar içine girip ýatyp, suraty düşer ýaly, wannanyň funksiýasyny ýerine ýetirýär. Bu owdan şarlawugyň ýanyna sagatlap-sagatlap dowam edýän fotosessiýalary görmek bolýar. Oba dere. Dostlar ynha şeýle şarlawuk gaty owadan ýer. Şu taýda fotosessiýaň yzy bilenok diňe gyzlar şu taýda betinden fotosessiýa etýärler. Oba dere şarlawugynyň birinji gatdan jygy, başlanýan ýerem ýokarda. Çeşmäniň garşysyna ýokary gitmek arkaly Ýokarda ýene-de bir şarluga ýetip bolýar. Bu ýabany tebigatda ýokarlygyna ýöräp barýarkaň, her dürli geň galdyryjy zatlar bilen gabat gelip bolýar. Hatda çeşmäniň dowamynda krab diýilýän, türkmençe aýdanda leňňejiň bir görnüşi bilen hem gabat geldik.

Şeýle bir dagyň aşagynda owadan ýerinde surata düşdük. Mundan Alisa dagy intägem surata düşmek üçin öz zatlaryny saýlap durlar. Indi nesip etdiginden staýda oturyp azyrak dynç alyp, onsoňam suwuň ugry bilen aşak ýola ýöreýäris. Abamdere şarla ugrunyň başlaýan ýeri. Besamem uçýa.

Bismillah dostlar şular ýaly owadan ýeri tebigatymyzy goralyň gorap saklalyň aýap saklalyň tebigata hapa dymmalyň hapalary ýanymyz bilen alyp ýörite hapa dymylýanlara dymmalyň syýahat etmek bul iň gowy dynç alyşlaryň birisi hem sport hem saglyk hem dünýä garaýyşyňy geňledýän hem göwnüňi açylýan syýahat ediň bir gije şular ýaly şarlowunda hapalda ýatyp dynç almak gaty gowy zat. Dostlar wideony halan bolsaňyz haýsy knopkalary basmalydygyn eýýäm bilýänsiňiz. Owederä gelmek hakynda we bu ýerler bilen bagly goşmaça soraglar bar bolsa bize instagramdan ýazyp habarlaşyp bilersiňiz. Indiki wideolarda bize kommentariýalarda ýazylan ýerleriň käbirlerine tarap syýahat edip başlamakçy. Goşmaça teklipleriňize garaşýas. Biz bilen reklama, marketing we PR ugrundan işlemek isleýänler bar bolsa Biziň adresimiz wideonyň aşagyndan tapyp bilersiňiz. Dostlar, Garagum Post kanalymyzdan maslahat. Syýahat ediň, zona komfortdan çykyň, ýurdumyzdaky owadan ýerleri öwreniň, dünýägaraýşyňyz giňär we täze pikirler we duýgulardan dolup daşarsyňyz.